Ha khensa ku va mi pfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana ni la ku khumba mhaka yin'wanyani ma hi leyiwani mhaka liya ya tinjeti na mapalu van'wani va yi vitana minceka ya swikwembu ivi van'wanyana ku nghena tinhlolo ivi ku nghena tinhungu vanhu Ivi ku talea ku nghena hi ka ku nghena swimbalo swa tikereke to hambanahambana leti nga ti talela hi nga ta ka hi nga ti hlayi hi mavito mi nge ni sungula hi leyi ya tinjeti na mapala ku na leswiya swa ku mi kuma ku munhu wa vabya kumbe a ha ri ntsongo ivi a rila a nga tleli ivi va famba va lavisisa va ku hayi i rilela vito ra swimanimani i la ku xaveriwa tinjeti a phahliwa ivi swi ya swi ya xaviwa swe swa tinjeti na mapalu ivi a phahliwa. Miceka liya vanhu va ka hina a yi hambananga na I_D a yi hambananga na pasi i tshama na yona vutomi bya wena hinkwabyo ze i ya nghena kwihi ehansi ka misava or i famba i ya a muyeni u nga vuyi ku na van'wani mi kuma ku se loko va kurile va tiva ku kondlo na dya kondlo a ni dyi. ivi va suka va ya va ya nghena tikereke to ka ni nga ta ka ni nga ti hlayi hi mavito va ponisiwa, ivi loko a fika ka kereke liya a ku ni hundzukile a ku na cukumeta leswa tinjeti na mapalu na masindza, van'wanyana va swi hisa van'wani va va va ya swi chela lwandle van'wani va ya swi chela a a a a minambyeni, swilo leswiya vanhu va ka hina a swi cukumetiwi. ni tshama ni endla contact a masungulweni loko mo nghena la ka ka ka ka ka ka ka page ya mina mi ta swi kuma le hansi hansi a swi cukumetiwi swilo leswiya i kuma tromel or u kuma saka or u kuma xi xo karhi i fika i swi chela kwalaya i swi veka ma ni twisisa hi ku van'wanyana va vona mi kuma ku va teka swilo leswiya va swi hisa loko i hisa swilo leswiya it means wena i hisa mikwembu ya wena i hisa vito ra munhu luya va nga ku thya yena loko wa ha ri ntsongo. munhu luya i kuma ku hi yena a ku pfulelaku tindlela siku na siku ku swi swa wena swa vutomi swi kota ku ku fambela kahle munhu luya hi yena a nga khoma tihlahla ta wena hi yena a nga khoma ti-lucky ta wena i kuma ku wena vuton'wini bya wena swi tshama i etlela xibedhlele a swi tshama i vabya wena vuton'wini bya wena ku susela kwale ka sub A kumbe ka grade R i ze i famba i ya kuma masters kumbe i ya kuma doctorate a wu se tshama i feyila xikolweni swi swa wena swi famba kahle. i kuma ku ma business ma wena ma famba kahle loko i tirha i tirha kahle i na everything a wu hlupheki hi nchumu a hi nge i le kwi i le ka seventy percent a ni munhu a nge vi na hundred percent wa swilo laha misaveni hi ku loko a hi ri na hundred percent wa swilo lava nga ti-billionaire loko a fika a ku misava a kuma one billion a ta tshika ma business mara wa ha continue-a hi ku lava vo ten billion, se naswona swi taniyani swi leswiya swi fana na yini swi fana na vutomi bya wena a swi cukumetiwi i tshama naswona vutomi bya wena hinkwaswo, hi ku van'wanyana va n'wina loko mi hisa swilo leswiya mi ya humelela hi switandzhaku swo karhi ivi mi sungula ku hembela valoyi mi sungula ku hembela maxaka mi ku maxaka ma mina va ni loya hi ku ni se ni nghena kereke. a va lavi ku ni nghena kereke kasi a hi swona kumbe va kereke kuloni va ni fela mona ka ma business ma mina ka ntirho lowu ni wu tirhaka ku ze ni tala ekerekeni ku na swilo swo karhi va swi tirhisa kasi a hi swona wena i yise tinjeti na mapala swi ta wena a swi hisiwi swilo leswiya ivi ni ta ka leyiwani ku na lava va nghenaka tikereke to hambanahambana hi nga ta ka hi ti hlayi na hi mavito a ni van'wani va n'wina mi kuma ku mi humelela hi swileriso. va ku famba xava ximbalo xo karhi xo basa or xa njhani i ta heta ku khongelela xona or i xava xona hikuva swilo swa wena swi pfalelekile loko wo kuma ximbalo xa so swilo swa wena swi ta pfuleka ivi swi famba kahle swa vutomi ma ni twisisa i famba i ya xava bazi ro karhi or u xava swilo swo karhi ma swi tiva vanhu lava nghenaka tikereke to hambanahambana leti ti ti ti mbalaka swimbalo swa swa swa swa tikereke. Van'wani va vona mi kuma ku se loko se mi hundzukile mi tshika tikereke letiya a hi nge mi suka ka kereke number A mi ya ka kereke number B, ivi munhu a teka swimbalo leswiya swa kereke number A a swi hisa a swi layita a ku hayi a ku swi swa madimoni sweswiwani mina ka kereke leyiwani ni nghena ka yona a va swi lavi swilo leswiyani. Ivi mi kuma ku na van'wani va vona va swirho swo karhi ka kereke yaleyo ya number B va ku hisa swihi sweswo ivi i swi hisa. kasi swimbalo leswiya hi swona swi nga khoma tihlahla ta wena ti nga khoma tinyungu ta wena swi endlaka swilo swa wena swi famba kahle, swilo leswiya naswona a swi hisiwi i teka swilo leswiya i fika i swi pfalela a tiromeleni kumbe i swi hayeka kwalaya swi hayekaka kona, van'wanyana va vona va teka swilo leswiya va nyika vanhu van'wanyana va ku hi leswiwani n'wina va kereke ya ya ya ya ya A na famba mina ni ya ka kereke ya B, lavaya va A va ta teka va nyika vanhu laha kerekeni va timbalela swi ya mahlweni. va va nyika mo mabaji ma lama hi ma vonaka va va nyika to tintangu tetiya va va nyika to ti-suit tetiya swilo swo hambanahambana swa tikereke to hambanahambana leswi mi swi tivaka ku tikereke to karhi ti tirhisa swimbalo swa njhani se swilo leswiya swi chela khombo eka vanhu van'wani mi kuma ku swa n'wina vuton'wini swi hetelela swi nga ha fambi ivi se mi sungula ku pumbana vuloyi i ku hayi le ka kereke e vanhu loyini mhaka ku ni tshike kereke kasi a va ku loya i hise yini i hise tintsumi ta wena. lava nghenaka tikereke letiya va ta ku byela ku i ntsumi i mbale ximbalo lexiya i mbale ntsumi na loko va ku languta mi kuma ku va smile na vafundhisi va hleka va ku hayi namuntlha hi hanyile hi mhaka ku i mbale yini i mbale ntsumi ma vona se swilo leswi a swi hisiwi vanhu vo tala mi endla swihoxo swo tala se loko mi hundzukile mi suka ka kereke ya A mi ya ka B mi fika mi hisa mi hisa swimbalo leswiya kumbe munhu a suka ekerekeni a ya ku chayeriwa a hisa swimbalo leswiya kumbe a suka ku chayeriweni a ya ekerekeni a hisa na mapatwi. swilo leswiya a swi hisiwi vanhu va ka hina swa tekiwa swi vekiwa swi hlayisiwa ku ya no ya hi ku ku tata malembe mo karhi va ku byela va ku hayi n'wana wa vabya a fane a mbarisiwa tinjeti ta kokwana wa yena swimanimani kasi n'wina mi teke tinjeti leti a mi hisa ivi mi ya spend vo ma twenty thousand, thirty thousand mi kha mi lavana na swilo mi nga swi kumi va ku hayi n'wana lowuwani a fanele mi n'wi xavela ximbalo xa so na so lexi nga tshama xi mbala hi kokwana wa yena va ha nghena kereke ya so na so n'wina mi teke mi hisa. se mi ti vonela vanhu va ka hina na khensa ku va ni langutini Xikwembu a xi mi katekisi, Danko.